hello viewers welcome back to my channel tiri kupfuurira mberi kutaura tsika dzinoitwa pakuroora musikana muzimbabwe ah, ndiri kupfuurira mberi ndina bevan ndiye ari kutirondedzera kuti zvinofambiswa sei eh, patsika dzedu dzekuroorwa muzimbabwe eh, tichitarisa kuti pakuzonosvika pakunzi munhu aroorwa pane zvimwe zvinhu zvinosanganikwa nazvo muupenyu e, zvatakaona kuti zvinogona kuitika kune vamwe vanhu hazviitikawo kune vamwe asi nyaya yatakaona zvekare inosanganisira kuti mwana musikana anogona kunge akafirwa nababa kana kuti anogona kunge mai nababa vakarambana saka chii chinoitika e, eh, beven utitsanangurirewo kuti chii chinoitika mwana akakura achiri mudiki amai vanosara vari vega vachichengeta mwana wavo vari vega wechisikana vachimuchengeta pane zvese kuchikoro kusvika aende kana kuyunivhesiti then ozonosvika pakunzi akuroorwa e, baba vane chavangapiwe here pakunge vasina kunge vakachengeta mwana hapana kana sendi ravaibvisa pakumuchengeta hapana kana sendi ravakambobvisa pakumuendesa kuchikoro saka zvese akanga achiwana zvinhu izvi ndaamai vake saka nyaya iyi mbotitsananguriro beven kuti e, zvinofambiswa sei okay thank you barbara for having me back here and uh, we are discussing a very important topic nyaya yekurorwa yeah, yeah, kana kuroorana patsika dzedu dzechishona kuzimbabwe nemubvunzo wavabvunza wekuti tomboti mwana akafirwa nevabereki kana kuti pamwe ndibaba vakafa kana kuti ndimai chete vakafa poita mumwe mubereki mumwe chete anosara achirera mwana kana kuti mwana uyu dzimwe nguva anoguma arerwa nehama kana kurerwa nambuya Pakuzonoroorwa apa pataitsanangura kuti tsika yekuroora itsika yedu yechishona. Zvino zvafamba sei? Anoroorerwa kupi? Ah, baba vacho tomboti havana kuchengeta mwana vanozowana here chavangafanire kuti vapiwe panyaya yekuti iwo havanawo kuchengeta mwana asi ndiwo baba vemwana saka chinhu chinonetsa vanhu vakawanda zvikuru nekuda kwekuti vamwe vanenge vachifunga kuti kana baba vasina kuchengeta mwana hapana chinhu chaanofanira kupiwa because ivo vaitofara zvavo vachi vasingambochengeti mwana asi mai vakatambudzika perhaps mai vaitoenda kumaricho vachitambudzikira mwana uyu vari vega saka vamwe vanenge vakufunga kuti perhaps mwana kana akuroorwa baba vacho vanofanira kushowewa kuti iwe hapana chavakaita pakuchengetwa kwemwana saka hapana chavanofanira kuti uwane but patsika dzedu whether baba vakachengeta mwana kana kuti haana kuchengeta mwana sikana wavo uyu paanoroorwa baba ava vanofanira kunge varipo kana kuti munhu anova represent anofanira kunge aripo angave munin'ina wavo kana mukoma wavo kana hanzvadzi yavo anofanira kunge aripo akamiririra baba hazvigoneke kuti kwakarerwa mwana kungoroodzwa mwana iyeyo pasina vana baba vake saka ndofunga ndakukwanisa kupindura zvamabvunza kuti zvinoita here kuti baba vacho vazonyimwawo anything hazvikwanisiki asi chinozoitika ndechekuti ivo baba vacho semunhu anenge achizivawo tsika we hope kuti vanenge vachiziva tsika vanofanira kuti vagozoti kana vapiwa zvinhu zvavo zvinopiwa baba vagozobhadharawo munhu akarera mwana which means kana iwewe usina kurera mwana wako paanoroorwa mwana ipapo unobva wabhadharawo munhu akakurerera mwana kana akarerwa kumusha kwamai unobva wabvisawo mari kubva pamari iyoyo yekuti mwana aroorwa zvake ndiripo but ndoda kutendai imimi vakachengeta mwana then eh, mobva matogadzirisana nemadzitezvaro aipa kuchero vasisiri madzitezvaro ako pamwe wakamitisa mwana kwakangoitwa mwana musikana and then akuda kuroorwa asi ipapo unobva wangogadzirisana nemadzitezvaro ako kubva vangobhadhara ipapo kwete kuti baba vacho vanonzi havana basa vatofanira kunge vachiwanika kana marepresentatives avo haana basa izvozvo hazviitwe okay atinotenda zvikuru nekuti tsanangurira saka tiri kuona nekunzwisisa kuti chero baba namai vakarambana chero baba vakafa e, panofanira kuti pange paine munhu anomirira kudivi rekwana baba vake e, dzimwe nyaya dzakadai kazhinji dzinosanganisira futi kuti hama dzedzizi pamwe dzinenge dzisingationani nemukadzi aripo e, nevana vacho vanenge vasingatodi kuvaona saka nometa muri kunetsana nehama dziripo dzekumurume idzo hama dzekumurume uku dzine nyaya vane zvinhu zvakawanda zvavanosara vachitaura ndozvimwe zvinhu zvinozosaka kuti vasange vachinzwanana pamwe chete nemudzimai anenge asiyiwa nemurume wake kune zvinhu zvakawanda zvinenge zvichitaurika zvekuti pamwe zvichiburikira kidza nemagariro amanga muri kuita muroora anga ari in good books here navana atezvara vake navana baba mukuru navana tete vanenge variko nehama dzekumusha kwemurume zhinji dzakawanda kuti mamuri in good books here saka izvozvo ndofunga ndozvazama kutsanangurirwa nabeven kuti even paine ukama hwanga usina kumira zvakanaka even vanga vakarambana even vanga vakafa kana mwana musikana ave kuroorwa hazvina kunaka kuti abvisirwe mari hama dzekwake kumurume dzisipo saka panobviswa mari iya yerusambo yataurwa yaya yerusambo iyoyo ndoyo inozotorwa nekuti baba ava ndiri kupira kuti sanangurire beven kuti ipapo kuti ndiyani anochaja nekuti baba ava was not in the life of this uh, daughter he wasn't there at all now pakuchaja ndiani anochaja ndeveuko kwakarerwa mwana here kana kuti vekudivi rekwababa ava chero hazvo vasina chinhu chavakaita ndiani anochaja mari dzeroora ya mubvunzo wakanaka iwoyo e, chinoitika ndechekuti kunzvimbo dzakawanda mai chavanowana pakuchaja igrosari ravo zvimwe zvavanonyora palist ihembe dzavo uh, but other than that dzimwe nzvimbo havaiti zvegrocery zvimwe zvese zvinochajwa nababa saka baba vanochaja mwana wavo womuroodza and then eh, vanozobhadharana nemadzitezvara avo vava vanhu vakavachengetera mwana asi hazvigoni kuti mwana iyeyo agoroorwa pasina representative yekurudzi kwababa wake nekuti ukanobvisa mari uchibhadhara zvako kuhama dzamai wemukadzi wauri uda kuroora pasina representative yababa wake unogona kuroora kairi saka vakomana munofanira kungwarira nevarume vari kunze uko kuti kana maa kunoroora are you paying to the right people because otherwise unogona kuroora worohwa mari yako mahara wozotaurirwa kuti hauna kuroora kunhu kuri correct you have to redo everything which is very painful because maria yaunenge wakabvisa uko inenge yakatorohwa vamwe vanoroodza nemadzisekuru kureva kuti havasi kuda kuti baba vemwana uyu chaiye vange varipo kana kuti hama dzavo dzinge dziripo dzababa ivavo nekuti pamwe vanoti vakavatadzira saka vanozotsvaga kana sekuru kuti vanzi ndo vanoroodza muzukuru hazvifaniri kutomboitwa zvaizvozvo because ukadaro unogona kuzoroora katu saka baba wemwana sikana ndo anochaja not in his personal capacity per se but ndo vanokwanisa kuti chero munin'ina wavo chero hanzvadzi yavo chero ani anokwanisa kumira sababa e, pamutemo wechivanhu anokwanisa kuti iyeyo anokwanisa kuti achaja ah, tinotenda nekurondedzera kwakanaka saka ndinoda kudzokorora zvakare tibatisise hazvina mhosva kuti relationship yenyu yakamira sei amai nababa eh, makarambana here mm. eh, baba vakafa here eh, zvii zvazoitika zvese pakati apa kusvika mwanasikana anzi akuroorwa mm. zvese izvozvo zvinenge zviripo zvese asi chinhu chikuru ndechekuti pari kuroorwa mwanasikana panofanira kunge baba vake varipo kana kuti eh, representative yekwababa vake inofanira nge iriko kana vachaja mari ndivo vanochaja roora kana vachaja roora zvinhu zvakanaka zvisina unonzi hundyire hmm. kuzoti kana roora riya riya rabviswa munobvisa imwe pati yemari yamunoti iyi ndeyechirango mosara nayo imimi kadiki regedzai ndimboti for example tomboti panzi 3000 us dollars ndoyabviswa yerutsambo e, ndofunga tinogona kuti 2500 ndo inogona kubviswa yodzoserwa kuvanhu vakarera mwana e, then isu 500 yatazosara nayo ndo ye inenge yakunzi ndeyechirango ava vanoita madiro vanhu vakachengeta mwana thank so much for that uh, explanation raven uh, tinoda ku eh, ndinonzwisisa uh, zvekare kuti zvimwe zvinhu zvinoitika ndezvekuti ndasara ndina mama vangu uh, baba vangu vashaika kana kuti mai vangu varambana nababa uh, ndinogona kunogara nambuya inini semwanasikana ndonogara nambuya vangu kubva ndichiri mudiki vagondirera ndigosvika pakuzonzi futi ndaakuroorwa ndichigara nambuya pane mombe inonzi mombe yechiredzwa inobviswa ichipiwa zvekare kuna gogo vaya inini panondinetsa panoda kutonzwisisawo neni ndofunga takataura tikatira kudzidzisana even zvamunoziva imimi go to the comment section muchinyora kuti tibatsirane kunzwisisa kuti apa panofanira kufambiswa sei ini tanoda kunzwisisa ndechekuti mombe yechiredzwa iyi ndakanzwa kakuti futi inobviswa nemukuwasha hazvisi zvinenge zvamunyanyirawo here mukuwasha uyo kuti iye ndeyaa kunzi zvaabvise mombe yechiredzwa zvakaitika pakuti inini chinogara nambuya wangu zvine basa naye here ko iye akakontributa here zvekuti ndobva ndafunga kuti pambo dai aiziva kana kuti akaziva chero aine 15 years kuti ndiwo zviripo kana kuti azozivawo ndine 8 years ndakunogara nambuya wangu pamunogona kuti taiwa zviya hako ndigare newe maybe ndozvaigona kuitika kuitira kuti ndoziva kuti aiwa ndazogara nemukomana wangu ndononobvisa mombe yecheredzwa iyo ndakafara why mombe iyi ichibviswa nemukuwasha nekuti inini mafungiro angu ndeyekuti yaifanira kubviswa pamwe nekuhama dzemukadzi kana kuti baba baba vangu inini kana kuti hama dzekwangu inini ndozendinofunga kuti ndodzaifanira kubvisa mombe iyi ko mukuwasha anopinda papi apa okay that's a very good question again um, kaindidzokera pamashure pamatsanangura nyaya yekuti panozobviswa mari pamari yerutsambo e, kwakuchizoti hama dzababa dzotora yechirango zvinoitika chaizvo in reality ndezvekuti panoitwa dare before kuroodza mwana mowirirana zvinhu zvamunoda kuzoita vana tezvara vakakurererai mwana vanogona kutokupaiwo list yavo kana kuti vari mai vakasara vachirera mwana or whoever akarera mwana uyu anogona kutokupaiwo list yake kuti kuti inini ndifare ndinoda ichi nechichi nechichi nechichi mogara mawirirana saka pamunezenge maroorerwa imimi munogona kungobhadhara zvinhu zviri kuenderana nezvakataurwa nemunhu akarera mwana which becomes very fair because mumwe munhu anokwanisa kusabvisirwa mari yakawanda tomboti munhu abvisirwa 200 us e, obva anzi kubhadhara munhu akarera mwana tiri kumupa 150 vanhu vaya vototi tatopedza zvinenge zvisinganyatsi kuzoenderana nekurererwawo mwana kwawakaitwa saka chinhu chinenge chakakosha ndechekuti pakatange pagarwa dare kuti mwana uyu kumurera kwatakaita tinoda kubhadhara kwatakamira takadai takadai kana wazopiwa seexample yamapa yekuti 3000 ndo yabviswa parutsambo pa pamwe mari inenge ichitodiwa nemunhu akarera mwana inenge iri 1000 mune mangobvisa 1000 iyoyo mopa munhu akarera mwana kugadzirisana kuitira kuti ukama hwacho hufambe zvakanaka nekuti chinokosha pakuroorerana kugadzirisa ukama even ukama hwanga hwakakanganisika kusaidi rababa namai hunogadzirisika kana paine vanhu vanoziva zvavanoita musi unoroorwa mwana ukama ihowo unofanira kuti ugone kuchigadzirisika nekuti ukama ndo unenge uchisunganidzwa panyaya yekuroorwa kunoitwa munhu saka mabvunza zvemubvunzo wekuti takanzwa kuti munhu anenge akarera mwana samai vamai mbuya mai vamai vakarera mwana sikana panozonzi panodiwa anonzi maredzwa vamwe vanoti chiredzwa kusiyana kwemutauro nenzvimbo chete but its the same thing all together maredzwa kana kuti chiredzwa ichocho e, sekwedu isusu kwatinobva haisi obligation yekuti panobviswa mombe maredzwa chaiwo chaiwo anobviswa mbudzi saka mbudzi iyoyo nezvinhu zvinotengwa zvinenge zvataurwa nevanhu vakarera mwana ndo inosvika yourayiwa woita zvirango zvavo nembudzi iyoyo asiwo kune dzimwe nzvimbo ndakanzwa kuti vanoita zvekuti mombe kana kwawakaroorera iwe vachiti e, mwana uyu akachengetwa nambuya and anofanira kuti abvise chiredzwa asi panodiwa mombe pamunoona pakupinda mukwasha anenge achiona kuti mukadzi wangu ari kufanira kubvisa chiredzwa ndiye anenge achifanira kubvisa iye mukadzi wacho akarerwa iyeyo asi mukwasha murume wake anozogona kupindira panyaya yekuti pamwe mukadzi wake haana means dzekuti iye pachake abvise chiredzwa ichocho kuna mbuya wake saka varume vazhinji nekuda kwerudo vanozobvisa ivo vachiitira mukadzi wavo not because vari kunzi mukwasha ndevanofanira kubvisa chiredzwa kuna mbuya vakarera mukadzi wake but unenge wakuona kuti pamwe pane zvinhu zviri kunetsa mukugara kwako nemukadzi wako eh, zvinoda e, kuti zvigadziriswe pachivanhu saka vanhu vazhinji vanozongobvisa eh, kana sei yanzi mombe chaiyo unogona kuguma vabvisa uchida kuti musununguke pamwe hamusi kuita mbereko kana kuti vana vari kurwara vari kufa zviri kunetsa ende eh, vamwe vazhinji vano vasingateedzeri zvitendero zvisingaendi kumaprofita nekun'anga vanogona kuenda kun'anga ikoko e, kana kuenda kumaprofita unoudzwa kuti chinhu chiri kunetsa inyaya yekuti pane chiredzwa chisina kubviswa saka zvinhu izvozvo zvinozoita kuti chero munhu akatogara kunyika iri kure ndinoona vamwe vanobva kunana uk vamwe vanobva kuamerica vamwe vanobva as far as cape town kuenda kuzimbabwe kunogadzirisa nyaya yechiredzwa iyoyo nekuda kwokuti chikasabviswa zvinonzi pane zvinotanga kunetsa muvana kana muwanano yemwanasikana iyeyo saka murume wacho kazhinji anozongoita chip in akuona kuti mukadzi wangu akutotambudzika regai ndingonogadzirisa zvipere hmm, well explained tinotenda zvikuru eh, imwe nyaya futi yandiri kufunga beven inini ndine mwana wangu musikana eh, basi inini kwandakaroorwa manje kwakabviswawo roora rangu inini hapana kubviswa mombe yeumai saka kana inini mwana wangu akuda kunoroorwa pachizobviswa mombe yeumai pane link here iripo panyaya yekuti ini handa kubvisirwa mombe yeumai then kana mwana wangu akuchiroorwa eh, zvine zvazvingakonzerese here kana ndisina kubvisirwa mombe yeumai then mwana wangu akuroorwa mwanasikana ah, kutraditional belief zvinonzi mombe yeumai inoita kuti vana vachengeteke vana vemukwasha ava vachengeteke asi pamubvunzo wamuri kunyatso kubvunza takanangana nawo ndewekuti tomboti mune mwana sikana akuda kuroorwa ima hamuna kubvisirwa mombe yehomai it doesn't have any bearing kuti eh, saka hafaniri kubvisirwa here kana kuti mombe yabviswa yochidaridzwa kuendawo kwenyu aiwa handizvo zvinoitwa eh, murume ega ega akaroora mukadzi wake anofanira kubvisa mombe yeumai iye pachake kana baba vangu inini vasina kubvisa mombe yeumai ndikatoona kuti baba vafa vasina kuibvisa ndinogona uchizoti kana tiri vana vakomana mumba vakomana ngatichitobatanidzai mari tibvisire mai vedu mombe yeumai yaifanira kubviswa nababa ndozvinozoita vamwe nekuti nyaya dzacho dzinezenge dzakunetsa imi vapenyu nevakasara uyo akafa anenge akatofa asina kubvisa ende hazvina cho hazvichamuafekta iye but kune vamwe vanoita zvekunamata zvemachechi a anongoti hapana zvazvinoita ende vazhinji varongoraramawo pasina chiri kumboitika chakaipa but vamwewo havanamati senzira yakafanana vamwe vanonamata nezvimwe zvitendero zvekuti vanenge vachibata zvimwe zvinhu zvavari kubata kana vazvibata nyaya idzodzo dzinenge dzakufanira kuchigadzirwa nekuti mombe yeumai inonzi inorwadza vana vemugwasha kunotanga kuitika mumwe mashiripiti ikoko nemumwe minana inenge ichiitika yekuti pamunozvifambira kuti ko chii chiri kunetsa vana ndopamunozoudzwa kuti aiwa pane mombe yeumai isina kubvisirwa mai venyu ipapo manje mombe iyo inenge yakufanira kuti zvichigadziriswa nyaya iyoyo pabviswe mombe yeumai kana isina kubviswa hamugari zvakanaka ah, tinoda kutenda zvikuru thank you so much biven nekuva nesu tinoramba tichitenda nenguva yako yauri kubvuma kuti tinge tiinewe uchititsanangurira tiri kunzwisisa ndichadzokorora panoroorwa mwanasikana no matter what relationship iripo nehama whether yaka kunyanya kana yakatoshata mwana ngaaroorwe baba vake varipo kana kuti munhu anenge akamiririra mhuri yekwababa vake izvozvo zvinhu zvakakosha zvikuru zvinoitirwa kuti mangwana e, munoziva regedza ini vandakupa imwe example yekuti imimo mukaroodza mwana wenyu mega mwana uyu akafa tine kumamisha kokwedu kwatinenge tichiti uku ndokwedu kwandakaroorwa inini ndokumusha kwangu ikoko ndokumusha kwevana saka inini ndikada kuroodza mwana wangu ari ega e, kana ari musikana watonyanya kubata nezvake uzvi akanzi afa ndopane nyaya yathing hombe akanzi afa andikwanise kuti angovigwa hama dzake dzisipo saka unozonosvika sei iwe wakanga uchinetsa taachitaura ndambotaura paipa kuti zvinonzi hama dzevarume dzinonetsa pane zvimwe zvatofanira kuti titogadzirisa zvakanaka kugadzisa ukama hwedu kuita kuti mangwana zvinhu zvedu zvikazonzi pane chaitika tinoda kuti zvese mune zvakanaka mune zvakaipa hatingotarisire kuti mune zvakaipa chete kunzi kana mwana wacho azofa saka zvinozoitwa sei aiwa saka ngatigadzirisei ukama mwana anororwa baba vake varipo kana kuti munhu anomumiririra baba vake varipo chimwe chechipiri chatataura ndechekuti mwana uh, mombe yechiredzwa mombe yechiredzwa inobviswa e, mukwasha hanzi anokwanisa kuzongobvisa akubatsirawo mudzimai wake kana zvisiri kumukwanisira iye kuti abvise mombe yechiredzwa asi pandafarira pandapindurwa ini ndepekuti aiwa ini ndi ndinokwanisa kutonoibvisa mombe iyoyo yechiredzwa kana kuti whatever mbudzi kana kuti chero chanzi chinobviswa zvichienderana nekwatinobva so, saka tinoda kuti tifare zvikuru ndafara inini zvikuru ziva kuti aiwa kana inini ndinokwanisa kukibvisa bhozi tichikura tine taingonzwa kunzi mombe yechiredzwa mukwasha azonobvisa mombe yechiredzwa saka aiwa tinda ndafara zvikuru kunzwa kuti aiwa inini ndinokwanisa kunoibvisa zvakanaka hanzi murudo mukwasha anenge akubatsirawo mudzimai wake then last but not least e, mombe yekuti kana amai vangu vasina kubvisirwa mombe yehumai eh, vana vanogona kumira ivo sevana vonobvisa mombe iya yeumai chero inini mwana wangu akuroorwa aiwa hazvina mhosva kuti mwana wangu ari kuroorwa panobviswa apo mombe yeumai asi inini kana ndisina kubvisirwa vana vangu inini ndo vanokwanisa kugara pasi vorongana pamwe chete vobvisa mari iya yemombe mombe yeumai yonobviswawo kwaamai vangu thank you so much viewers join us again in our next episode